Oce, okay, so helo Carwyn. Helo, siamai. Iawn, diolch. Felly, uh, da ni wedi cael cyfweliad yn Saesneg yn barod, os ti pobl eisiau gwylio hwnna, ond dwi'n mynd i ofyn cwestiynau debyg i chdi yn Gymraeg. Uh, felly, Carwyn, ydy ddau dipyn bach wrth ni am pwy yw ti a be wyt ti'n neud? Wel, ie, diolch. Yym, dwi yn wreiddiol o Gaerdydd, yn byw yn Gaerfyrddin nawr. Yym, dwi'n hoffi gweud, a mae'n wir, fy mod i'n dad i ddau o blant o blant bach yym ac yn arddwr, yym, ond wedyn hefyd yym wedi ysgrifennu ambell i gyfrol. Felly ma' ma' dau allan, so daeth Afalau Cymru allan ryw dair bedair blynedd yn ôl, um, a wedyn ar ôl dod i ben a hwnna fe ddechreuais i bron ar unwaith ar un newydd sydd ar hyn o bryd um, ar gael yn Saesneg yn unig, sef Welsh Food Stories, um, sydd newydd o allan rai wythnos yn ôl. Um, a beth mae hwnna'n neud wedyn yw um, olrhain, wel, ceisio olrhain um, hanes um, ddoe a heddi bwydydd traddodiadol Cymru, os hoffet ti, y rhai amlwg a rhai llai amlwg, y rhai hynny sydd wedi, y traddodiadau hynny sydd wedi parhau, yym, ond hefyd y rhai yym sydd efallai wedi cael eu colli rhywfaint, ond sydd nawr yn dod yn ôl, a ma' 'na ma' 'na gyffro yna. Yym, a wedyn ma' 'na lyf- ma' 'na drydydd llyfr, os ca' i, yym, ar y gweill 'da fi, dwi 'di dechrau arno fe, yym, sy'n mynd i edrych yn yn fwy felly ar ar y dirwedd yym Gymreig, a hynny o safbwynt diwylliannol Cymraeg, ac hefyd safbwynt ecolegol, a gweld sut mae'r dau yn, yn, yn plethu ac yn cyd-blethu mewn gwirionedd. Wow, oce, okay, a be nath arwain chdi at yr ymchwil yma, neu lla y cwestiwn arall yn hynny ydy pam bod hyn yn bwysig? Ie, yeah. wel, ie, yeah, mae ma, ma gymaint o atebion, ond Un o'r pethe yym oedd fy mod i wedi byw yym yn Awstria yym am yym am ryw flwyddyn a wedi treulio yym wel bron hanner blwyddyn yn Ffrainc, yym ac un o'r pethe wrth gwrs pan 'y chi'n byw dramor ma' pobl isie gwybod yym yn enwedig wrth gwrs os ydych chi'n Gymro neu neu'n Gymraes yym isie gwybod am eich cefndir chi, am eich diwylliant chi, ac wedyn, chymod, i chi, well, na, na, um, uh, ich bin kein Engländer, dwi, dwi, ddim yn, dwi ddim yn Sais, dwi'n Gymro. Um, a mae pobl yn, yn ymddiddori, um, neu oedden nhw gyda fi, ta beth, um, yn, yn y bwyd, um, a pethau eraill, ond, ond um, mewn bwyd. Um, a mi oedd hwnna, dwi'n meddwl, wedi rhoi falle rhywfaint o bellter i ni, o'r bwydydd yma, yym a'r pethe ni falle'n cymryd yn ganiataol yng Nghymru, ac falle yn fwy fyth felly ar yr ochr Gymraeg, yym ac yym a jyst gweld bod pobl yn Awstria yn gweld pethe fel yym yy cregyn gleision neu cocos neu hyd yn oed cig oen, yym hyd yn oed ryw b- o ma' hwnna'n enghraifft gwych, maip, wel i fi maip yw yym swede yn Saesneg, yym ond ma' 'na enw arall yym r- yym rodents chi'n galw nhw ife? Ie, ta beth, rhywbeth hollol, hollol gyffredin, yym llysieuyn sy ddim yn cael ei weld fel rywbeth diddorol o gwbl yng Nghymru, ond yn Awstria dyw pobl ddim yn bwyta fe, ac felly mae e weddol egsotig. Yym a wedyn pan 'y chi'n sôn am gawl, yym enghraifft bendigedig, rhywbeth mor gyffredin, mor amlwg i ni, yym ond cawl sy'n cynnwys cig oen neu gig maharen, Yym a wedyn llysiau fel cennin a mae potato, a wedyn falle bara menyn, ond wedyn wrth gwrs mae menyn yna'n fenyn hallt. Wel mae sawl cynhwysyn yna sydd yn estron i bobl yn Awstria, ac nid yn unig yn estron, ond yn weddol gyffrous, yn wahanol, yn, 'ww, dwi'm 'di blasu rhywbeth fel hyn o'r blaen', yym a bydde pobl, chimod... yma yn chwerthin wrth feddwl am gawl fel hynny, ond chybod, y gwir amdani yw, dyn ni'n anghywir i wneud. Dyn ni'n cymryd pethau yn ganiataol ac yn organiataol. Um, felly, y mae'r un peth yn wir am traddodiadau um, pobi. Um, chymod, um, okay, mae pawb yn gwybod am bara brith a, a, a teisiau gri. Mae yna lawer mwy na hynny gyda ni, pethau sy'n bellach yn mynd yn angof, um, teisiau lap, Badinka Fala ac um, Slapan Dafydd a bod math o bethau. Um, ac um, a mae'r pethau hyn yn ddiddorol. Ac yn, mewn gwledydd eraill, yn rhywle fel um, Sweden, maen nhw wedi cymryd eu traddodiad pobi nhw, a maen nhw wedi gweud wrth y byd, wel, drechwch, dyn ni'n falch o hyn, dyn ni'n cynnwys cardamom a sinamon yn ein yn ein yym ac yym chimod croeso i chi chimod dyn ni'n ymfalchïog yn ymhyfrydu yn y pethe hyn. Yng Nghymru, dyn ni wedi gwneud hynny gyda'r teisen gri a gyda'r bara brith a wedi anghofio bod 'na f- bod 'na fwy na hynny, bod 'na lawer mwy na hynny. Yym ond perthnasedd hyn i gyd yw bod y traddodiadau lleol yma yng Nghymru i gyd yn reiddiedig o fewn cynnyrch y tir, a, a'r moroedd hefyd, um, a bod y cynnyrch yna o, uh, o'i hanfod yn lleol, um, lle mae'r cynnyrch yna yn dal i fodoli ac yn dal i gael ei farchnata, ei werthu ac yn y blaen, mae'n cynnig cyflogaeth leol mewn ardaloedd gwledig, Um, a mae'n gymaint mwy o botensial gyda ni, just o ran y pethau um, hanesyddol, heb sôn am y pethau, pethau newydd allan i ddod mewn o wledydd eraill o gwmpas y byd, um, o ran ail greu economi fwyd leol, fydde'n sy, sy gyda'r potensial i fod gymaint yn fwy llewyrchus na'r yym economi fwyd yym sy gyda ni erbyn hyn, sy wedi greu gan bwerau, chimod, y farchnad fyd-eang mewn bwyd. Ie, yeah, ac wrth gwrs, pan da ni'n siarad am heriau'r um, ganrif yma, wrth gwrs mae'n, mm. ie, hmm. yeah, uh, cost byw yn mynd i fyny, newid hinsawdd, mae yna lot, lot o resymau yn does mm. uh, ar gyfer meddwl am newid y ffordd a mynd yn ôl. Yeah. Ond fel dydych chi, dim mynd yn ôl i hen ffyrdd, ond dod ar rhannau da, yeah, ymlaen i'r dyfodol. Yeah. Chod, mewn ffordd, gwerth dysgu o'r gorffennol yw y gallu hwnnw i ddysgu. Chymod, um, Yr unig ffordd dach chi'n dysgu yw trwy yym brofiad, gorau ysgol ysgol profiad, yym a thrwy gamgymeriadau, a mae 'na gymaint yn ein hanes bwyd ni y gallwn ni ddysgu oddi wrth oddi chimod oddi wrtho fe, yym a mae 'na bethe 'y ni'n gallu dysgu oddi wrtho fe ac o hynny ceisio osgoi yym yym a mi soniais i yym gynne a mi all bobl wylio yn y Saesneg stori'r Wistrys yng Nghymru a mae 'na bethe eraill hefyd yym Ond chimod, ar y llaw arall, mae gymaint o bethau y gallwn ni yym atgyfodi a a chimod, enghraifft arall fendigedig, dwi'n hoff o'r enghraifft yma, yw yym tomatos, ocê, yym yy tafliad carreg o le dwi'n siarad nawr, yym ar gyrion pentre Meidrim yn Sir Gâr, yym yn yr un wyth nawdegau, mi oedd yna yym erddi marchnad, yeah, market gardens, um, oedd yn tyfu tomatos um, ar, raddfa, ar raddfa fawr i werthu yn rheddi De Cymru mewn tai gwydr. Um, a bob haf mi fydden nhw yn, yn um, cynaeafu yno tunelli, tunelli a thunelli o domatos. Nawr, rydyn ni'n sôn am yr 1890au, a mi oedd y tomatos hyn wedyn yn cael ei gwerthu yng Nghaerfyrddin ac yn Abertawe ac yn Llanelli ac yn y blaen ac yn y blaen. Um, faint ohono ni yng Nghymru sy'n ymwybodol o hynny? Chymod bod yna hanes gyda ni o dyfu pethau, byddwn ni'n meddwl, o, mae hwnna, chymod, anghyfreu, ww na na, jiw jiw jiw. Mi oedd pobl, chimod, 130 o flynyddoedd yn ôl, yn tyfu tomatos yn fasnachol yng nghefn gwlad Sir Gâr. Wel, bois bach, os dwi'n mynd i i yym Tesco neu ble bynnag yn ganol dref yym Better Shops Exist, ond yng nghanol dref Caerfyrddin nawr i brynu tomatos, yym, 'dyn nhw ddim o Sir Gâr, 'dyn nhw ddim o Gymru. Yym ac felly, chimod, ma' 'na gamau gweigion dan ni wedi cymryd, ond se'r busnes yna dal i fodoli, a dyw e ddim, defaid sy'n pori yno bellach, sgen i ddim byd yn erbyn defaid, ond mae eisiau mwy o'r llysiau, achos mi fydde hynny yn yn cyflogi yym yy gymaint mwy o bobl ar y tir yym yy chimod gyda'r tomatos yma yng Nghymru yn lleol, a ma' 'na fusnesau mae'n dda gen i ddweud yn yn dod â'r pethe hyn yn ôl ac eto dwi'n olrhain ac yn ceisio dangos hynny yn y llyfr yym fel bod 'na gymaint o o gyfleon yma i ni yng nghefn gwlad. Ie, dyna'r cwestiwn ola o'n i'n mynd i ofyn i ti oedd uh, pa newidiadau ti wedi gweld yn barod a mm. ie, wyt ti'n teimlo'n optimistaidd am y dyfodol? a dw- chimod, 'y ni'n hwyr, yym chimod, mi fyddai 'di bod yn well bod ni 'di gwneud mwy o hyn, yym a mi oedd pobl yn dechrau gwneud, yym rhai o'r busnesau caws, er enghraifft, yym yy Caws Cennarth a sawl un arall, Caws Teifi ac yn y blaen, so ma' 'na rai wedi bod yn gwneud e ers rhai degawdau, ond 'y ni'n hwyr i'r peth, yym ond chimod, Yym, mae yna bethe da iawn yn digwydd, yym ma' ma' 'na fwrlwm dwi'n meddwl yng ng- yng Nghymru yn benodol, dwi'n meddwl bod pobl ar draws Prydain yn cydnabod hynny, bod y bwrlwm o blaid yym yy ail-greu economi bwyd lleol yng Nghymru, ac ar lefel polisi llywodraeth, 'yn ni ar flaen y gad, yym ond dwi ddim yn meddwl bod 'na amheuaeth am hynny. Un enghraifft fendigedig yym sy'n agos i'n nghalon i yw seidr. Yym, er mwyn creu seidr, mae angen yym afalau wrth gwrs. Yym nawr ma' seidr yym cyn bo' pobl yn yn meddwl wel beth yw gwerth hynny? Wel wrth gwrs ma' 'na werth o ran mwynhad, ond hefyd o ran iechyd, os 'y chi'n gwneud seidr yn draddodiadol, y cwbl sy'n mynd mewn i'r peth yw dŵr ac afalau. Yym, dim arall. Seidr gewch chi yn y siopau ym Mhrydain, maen nhw'n llawn siwgr a 'dyn nhw ddim wedi wneud o falen, maen nhw wedi wneud o sudd afal a maen nhw'n gynnyrch hob- hollol wahanol. Yn Ffrainc, gallech chi ddim gwerthu'r pethe hynny fel seidr. Felly, sôn ydw i am seidr go iawn, mae 'na werth iechyd i hynny hyd yn oed, dwi'm isie gor-ddweud, ond mae 'na, fel cynnyrch wedi eplesu, a finegr seidr hefyd. Yym, ac mi oedd, a ma' hwn yn enghraifft wych dwi'n meddwl, mi oedd seidr yng Nghymru yn, yn gyffredin iawn, yn enwedig yn siroedd y dwyrain, Trefaldwyn, lawr i Sir Fynwy a Sir Forgannwg, Bercheiniog ac yn y blaen. Mor gyffredin fel mi oedd gweithwyr fferm yn cael eu talu mewn seidr, chod, mi oedden nhw'n bob man, um, y pellannau a'r seidr. Um, mi nath hynny farw allan, mi oedd y Llywodraeth yn talu ffermwyr i gael gwared o'i pellannoedd, sydd yn gam gwag anferthol o safbwynt bioamrywiaeth ac o safbwynt, wrth gwrs, cynnyrch a falau. Yym, ond mae hynny 'di dod yn ôl, a mae yn dod yn ôl. Yym, mae'n debyg bod 'na ryw 200 o bobl erbyn hyn yng Nghymru yn ca- yn ennill eu bywoliaeth o'r yym seidr lleol yma, unwaith eto. Mae 'na le i hynny dyfu unwaith eto, a rhan o hyn yw diwylliant, a alla i orffen gyda hyn, achos mi oedd seidr yng Nghymru yym yy chimod yn draddodiadol hyd at falle canol yr ugeinfed ganrif yn cael ei weld fel y ddiod galed y byddai bobl rough yn yfed. Yym.

uh, o ran cyflogaeth, um, um, gweld perllannau yn dod yn ôl i ffermydd ar draws Cymru, gweld y manteision a ddaw i bethau fel gwenyn yn sgil hynny. Mae gwenyn, mae'n anodd ar, gwen, ar wenyn ar hyn o bryd. Um, mae angen y, y, y, y blodau a'r um, uh, y blagur ar y gwenyn. Chod, mi allwn ni lwyddo gyda gymaint o gwahanol bethau, agenda natur, agenda cymdeithas, agenda cyflogaeth. Um, a jyst sôn ydw i yna am fale a seidr. Chymod, allan ni lliosogi hynny ar draws y gwahanol fwydydd. O, oh, waw. Wel, dwi'n edrych ymlaen i drio seidr go iawn o Gymru pan dwi'n dod adra nesaf. Ie, yeah, mae'n um, un da dwi'n dwi, dwi argymell yn y llyfr. Mae sawl un da, ond un arbennig o dda yw um, yy seidr Llanbleddian, Llanfleiddian ar gyrion yym yy y Bontfaen, yym Llanbleddian Cider, ond mae sawl un bendigedig erbyn hyn, oes? Wel, diolch yn fawr am siarad efo fi, a dwi'n edrych ymlaen i gael gafael ar y llyfrau hefyd. so. Gwych, diolch i chi.